Үтүө күнүнэн үтүө мааны киһибит Мандар Уус үлэтин үлэтин тэнитээччилэр, кини ырааҕы көрөр мындыр толкуйугар кыттыһааччылар уонна бары оҕо-аймаҕы үтүөҕэ-кэрэҕэ уһуйааччылар. Биһиги бу Амма нэһилиэгин уһуйаанын үлэһиттэрэ Иитээччилэртэн, республикаҕа олох аан бастаан биир тэрилтэ үлэһиттэриттэн отут биэс сыл анараа өттүгэр Күбэй диэн хомус ансаамбылын тэрэммиппит. Ол тэрээһиммитигэр бастаан Баайаҕа хомуһа диэн икки хомус баар этэ. Онтон аҕа уон ордуна тоҕус сыллаахха иккис аан дойдутааҕы хомус конгреһын көрсө биһиэхэҕэ Мандар Уус сэттэ хомуһу утары уумута. Онон биһиги Мандар уус хомустарыгар дьэ онно эппитэ өссө «Бу хомустарга хомустарга барытыгар кэмҥэ оонньуоххут этэ» диэн. Ол иһин биһи араас дьон мантан иитээччилэртэн сэттэ киһини талан ыламмыт дьэ бэйэ ким баҕалааҕы үөрэтэн, ол хомустарга барыта отут алтыс сылбытын билигин даҕаны оонньуу сылдьабыт. Бу хомуһу тардыы диэн бэйэтэ былыргы өбүгэлэрбит төрүт дорҕооннорун буолан ырааҕы, дириҥи толкуйдатар уонна оҕо аймаҕы уһуйарга улахан көмөлөөх эбит диэн биһиги санааҕа бигэтик кэллибит. Ол иһин ханнык да улахан куонкурустарга, ханнык да улахан мероприятиеларга олус көстө-биллэ сатаабакка чуумпутук, сэмэйдик, нааллык, холкутук наадалаах кэмнэргэ бэйэбит түмсэ түһэн бу хомуспутун мандарпыт хомуһун тарпытынан барабыт. Тарпытынан барабыт кини инник биир улахан тардар сылтаахпыт биһинэ буолар. Мандар ус доруобуйата мөлтөҕүн иһиттибит эрэ Бары биир дьиэ үлэтин буолан биһиги бу төгүрүк остуолбут тула олордубут да тарпытынан барабыт уонна онтон аҕыйах ханаар доруобуйата көмөтүн истэн үөрэн Үрүк Ымыр кустаран диэн биһиги бу хомус хомус чахчы мантан хомуһа чахчы киһиэхэҕэ бэйэтигэр көмөлөөҕүн уонна биһигини маннык үтүө санааҕа көмө күүскэ сирдиир кыахтаах эбит диэн токуйга кэллибит. Уонна бу биһиги бу сыллар устата бу уһуйааҥҥа иитиллэр оҕолортон барта уонча фольклорнай ансамбллары тэрийэн, тэрийэн улуус да киинигэр, хомус да киинигэр, международнай да фестивальга Украинаҕа интийэ оҕолору хомустатан, тойуктатан, чабырхахтатан улуус иһигэр олоҥхолотон иннэ араас ааттаах ансаамбыллары тэрийэн үлэлэтэн кэллибит. Манна ол уһуйуу ситиминэн барар хомус, мандар хомуһуттан сылтаан. Ону оҕолорбутун барытын эмиэ мандар хомуһа биһиэхэ элбэх. Бу музейга холобура сүүстэн таха хомус баар буоллаҕына, мандар хомуһун биһи сэттэбиинэн, тоҕустуунан уонна кэнники үс хомуһунан барыта үс төгүл ылбыппыт. Тоолидаха хомус отут биэс сыл устата биир хомус иһин кырдьар тыаһа дорҕону уларыйар, ону хайдах илдьэ сылдьаргыттан тутулуктаах эбит диэн өйдүүбүт уонна олоһун харыстыыбыт. Мээлэ ол иһин ону көрөн оҕолорбут эмиэ харыстыы уһуйуллаллар. Хомуһу сиргэ түһэрбэккэ, харыстаан хаатыгар уга сылдьарга, сылдьарга олус үчүгэйдик уһуйуллан боҕолор бары хомуһу тутарга бастакы дорҕооннор бардын манна таһааран барбыттарыттан биһи астынабыт уонна бу мандарус туһунан оттон санааларбын кинини кытта ситимнээх биһи үлэбит хамнаспыт билин кэнэ санаатахха барыта ити хомустан сэдиптээн кини анаарыыларыгар кини толкуйдарыгар олоҕуран тэриллэн кэлбит эбит диэн бэйигин өйдүүбүт. Холобура, дьэ бу хомус музейыгар кини хомустар элбэҕинэн силиптээн хомус музейа баар буолла биһиэхэҕэ. Онтон бу, бу икки сыллааҕыта кыыс оҕону ийэ буолар аналын оҕо эрдэҕиттэн иитиэххэ, уһуйуохха диэн алгыс тыллары анаабытын Таатта хаһыакка ааҕан бараммыт. Биһиги Оонньуур музейыгар куукула музейа диэни кыргыттарга анаан аспыппыт. Онон биһиги үлэбит-хамнаспыт бу үтүө-мааны киһибитигэр киһибититтэн сэдиптээх, сибээстээх диэн киэн туттабыт